Bu soraglarda hem öňe bilişi ýaly bu soragy çözüp bilýändirsiniz. Ýöne ýene üstünden geçmekde peýda bar. A-nyň B-nji derejesini hasaplamak. Bilşimiz ýaly bärde B gaty uly. Onuň üçin taýyn funksiýada ulanmak işimize ýaraman biler. Onuň üçin binary exponential ýa-da şu ideýany ulanýarys matematikada. A-nyň x derejesini hasaplajak bolsak, Aslynda nämäni hesaplap bilýäs, eger-de x-iň bir iki sany keýsi bar. Birinji keýsde eger-de x odd bolsa, x is odd. Onda bärde x bölme 2 integer şeklinde bölünen diýip pikir edip bilersiňiz. Ýagny x bölme 2 köpeltmek a-nyň üsti x bölme 2 köpeltmegem a şeklinde ýazylyp biler. Elsem ýagny eger even bolsa onda a-nyň x bölme 2 köpeltmek a-nyň x bölme 2 Günäm işimiz ýaly. Görşümiz ýaly A-nyň X bölme öküsini hasaplamazdan soňra shower value-ny hasaplamaly. Ýagny täzeden gidip ikinji hasaplamamyza gerek ýok. Onuň ýerine şu value-ny ulanyp şoň kwadratyny alsak, meselem şoňa h diýsek,

log x gerek gider. O-da bärde görşümiz ýaly onuň dokuz üçin otuz işlemde biz üçin hasaplap bilýän bolmaly. Kodlamasyny ýazjak bolsa her çysty kodlamany ýazyp bolýar. While-da diňe iteratiw rekursiwsini ýazyp bolýar. Biz ýöne bärde rekursiwli ýazarys we gysgaçyk ýazjak bolarys. we ismi ýa gaty uly jogap bolsa üçin long mod tutmaly bolýar. Mod bilen 19 plus eken. Ve şu tayda normal nol derecesi üçin body holding deyip özgerttir. Okey. Onda A ve B den en gerek berýär. Kuysan test case ýaly orada düzüpdirler. Her test case'de

modalýan iki sany long long bir sany walim bilen şol moduna tory etýän bir sany taýyn funksiýam bar. Okey. Indi x-iň y-nji derejesini aljak bolýar. Base case-im haçanda y nol bolanda awtomatiki bir ugrutmak. Ýogsam ýa ki haş hasaplamak. Haşym näme deňdi? Y-e bölmek ikä deň. Onda ýaňky zadyň üstünden gitmek dersek, a-nyň x-nji derejesini Bezeg şeýkeleri a-ny x-nji derejede saklamak isleseň, x nollyň ýagdaýynda lýuboý sany nolunjy derejesi bir diý. Onda x bölme saplap gel, h-e deňle. Eger-de x-iň ot bolan ýagdaýynda x-den h-i nämä köpeltmeli? A-a köpeltmeli. Şu integer bolan üçin köpeldimde şuny aly. Loňlaňa öwürýän. Şu stadiyada h-i kwadratyn alýan. we şaşygy ignore edaýin. Gaty kiçi gysga ýazylan bir kodlama. Özüm şony oýnan. Işe göreli.

Üçünji soragymyzam şoň türewi bolup maňa garaşýan, ýagny näme diýýär? A-nyň B-siniň C-nji derejesini tapla diýýär. Bu näme diýmek bolýar? A Bäniň jerini saklasak otur san bot biler. Ýöne bu san gynasak-da modda durýar. Ýöne modda alnan şekilini anyň derejesine saklasak ýalňyş bolar. Ýöne şundan bir zat bar. Hmm. CRM ýok. Haçanda biziň alýan sanymyz, modda tutýan sanymyz prime bolan ýagdaýynda, ýagny şu prime san, onda şuny bilýäris biz. A-nyň x-nji derejesi deňdir A-nyň x-nji derejesiniň Mod minus mod haýsy diýeli misal mod p de almak isleýän şu sany mod p de bolmasyn isleýän p minus bir deň ýagny x-i p minus bir modda alyp hasaplasam anyň x-nji derejesini we bular hemmesi ýankaýşyň mod p de onda şu A-nyň ikisine deň. Ýagny, ýaňky soragymyza dönsek, A-nyň B-siniň J-nji derejesini tapla diýen bolsa, şu taýda eger-de men B-niň J-nji derejesini B-niň J-nji derejesini mod P minus birde taplap bilsem, Meselem, 10-9 plus 6 bolýar bärde. onda şo gelen jogaby alybam A-nyň derejesini P mod P-de taplasam şol aslynda men isleýän adam bolýar. Ýagny bir dereje almaga işlemi birem moduny berýär. Onda şu taýda ekstradan hem şo bir funksiýany ulanýan A-nyň birinji derejesini tapýan funksiýany birem şu taýda kiçiräk mod font valýumyzy berjek. Yani haýsy walýuta mod almalyny aýtýan. Yani ugratyp bilen üstayda mod alamda. Bu üstayda eksterden em geler elime. Şonda mod alan. Aşakda da dişimiz ýaly A, B, C gelýär öýtýän. Hawa. Bu A, B, C gelen ýadynda. B-niň C-nji derejesini mod minus 1-de hasaplap gel. Soňrasyny gelen zady mod hasapla diýen. A-nyň derejesini gerek bilen soram çözülýän bolýar. Işletip göreli. Üçem ýany bilseňiz gowy bolup biler. Eger mod P prime bolan ýagdaýynda ýa-da

şeýle bir zat bar. A-nyň mod moda m diýeli. M minus ikinji derejesi deňdir m minus birinji derejesi deňdir deňdir modda şol wagtda deň bolsa üç sany deň bolýar. Bire deň. Mod MD. Haçanda muň hasyl general case-i A bilen M bir-biriniň arasynda relatively prime ýa-da GCD-si bir bolmaly bolýar, ýöne M prime bolan ýagdaýynda M esamynda GCD-si bir. Şonuň üçin M prime üçin anta aýtsam siz arkaly düşünersiňiz. M-iň prime, ýa mod alýan moduň prime bolan ýagdaýynda lýuboý bir sanyň M-iň birinji derejesi bire deň. Bärde geçdi. Bu näme işimize ýarap biler? Şu işimize ýarap biler. Onda A-nyň m minus ikinji derejesi nämä deň bolmasyny isläris? Garaşýas, multiplikatiw inwers diýýär. Ýagny teoretiki bir bölmek A deň diýmek bolýar. Ýöne bunda zat ýok. Ýöne şuňa işimize ýaraýar. A nyň B bölünýän ýagdaýyny pikirlenemde, şunda bir satisfaction bar bolsa we A we B gaty uly san bolsa, şu, ýagny men şuň mod m-de tapmak isleýän bolsam A bölmek B-ni we A nyň B bölünýän ýagdaýynda deňdir bolýar A köpeltmek bir bölmek B hemmesi mod m-de, ýagny A köpeltmek. B-niň N minus ikinji derejesi bolýar. Şuny tapsam, A bölmek B-niň mod däki, M-däki walisyny tapyp bilýän diýmek bolýar. Bu näme işime ýaraýar diýseňiz, multiplikativ inwers, meselem, kombinatorikada bilşimiz ýaly CNK taplatjak bolýas. Mod-mys berilende onuň dokuzy plus ýedi bolýar ýa-da praým bir san bolýar. We şuna taplatmak üçin biziň bilmeli zadymyz näme? N faktorial bölmek K faktorial köpeltmek N minus K faktorial. Görşümiz ýaly bölmek işlemi bar we N faktorial ýa-da K faktorial ýaly walýular N-iň meselem onuň bäşinji derejesi bolan ýagdaýynda gaty uly sanda bolýar. Ýöne biz şuny bilýäris,

Emmiýet emmiýet ikinji derejesi. Ýagny her bir faktoriýa ilk başda en şuňa çenli ýetip biler diýen ýagdaýynda hasaplap çykýar faktoriýallary. Soňrasynda-da her faktoriýalyň hem mod Buram şuňa aýtmakda peýda bar. A nyň B-nji derejesi. Ýagny şuny bilýäs biz. A köpeltmek B-ni mod M-de alsak. mod em alsa. Teňdir. Bu ilkinji kural yani bunu hemme kişi bilýändir. A modda alynan prime köpeltmek B modda alynan prime köpeltmek modda alynan emi yani şimdi moddalyk Bu diýmek bolýar, n faktorialyň ýa-da lýuboý bir uly sanyň x-nji derejesi ni mod m-de aljak bolsak, deňdir n faktorialyň mod m-de alnan görnüşi niň x-nji derejesi niň mod m alynmasy bolýar. Mod m. onda şu taýda bütin faktory ýasapladyk diýdik. Ilk başda prekompýuter goýduk. Soňrasynda-da bütin faktoriallarym bilşimiz ýaly k we n-k-da onuň bäşinden kiçi. Hasaplanan bütin faktoriallarym n-ikinji derejeleri hem biz log işlemde ýagny öň görşümiz ýaly ýagny biz näçe işlem tapýarys diýdik bir sanyň derejesini ikilik beýzdäki log işlem tapýarys onda n-2 Köpeltmegem ýa her bir n sany uly n onyň bäşi bolsa işlemde hem meselen saklap bileris faktorialda welin şu multiplikativ inwerslerini şeýdip hem lýuboý bir çen k gelen ýadaýynda bilşimiz ýaly k n-den kiçi we deň bolmaly arkaýynlyk bilen o birde hem hasaplanok goýlan çen k-ny tapyp bileris. Bu-da indi soraglaryň çözümi üçin kömek bir çäre bolsun.